lava fanele va swi languteni va va va va hakela normally va nga va hakele se swi ya kule na hina hi nge le ku hluphekeni nkarhi lowo leha lowu Na mina. vona va ta nje xikarhani nyana ivi va tlhela va fika va hola ku yi kula a ni mi kuma ku xani Hina mi hi kuma nga ku ku khale va nga hi nyiki increase mi kuma ku nkama un'wana yi kume 20000 yi hama Mm. yi hava medical aid yi hava pension yi ha yini yini a yi fana ya Eh, n'wina vona sweswo va hava eh se loko n'wina mi kume 17000 mara mi ri na medical aid mi ri na housing allowance mi ri na yinini mazona ku Ah, vana eh, ni- 20,000 no mi nyika example vana na lava- mina no nyika xikombiso ka n'wana mana ka le le ku holeni ngopfu mata ya mfumo wu le ku huweni mali ene va tele va thorile more than hundred ni mi twile sesi wa mina hi swona enkomo sesi ya ya ti ti ti le ku gwabaneni laha un'wana ri twisisani vatirhela mfumo ku e njiya a yi fani ni tsakisa hela ka njiya a yi fani na miroho 0152971855 mina ni ri loko ku yi ma- mfumo mali yo ngetela vatirhi eh va voho yi ri koho a va va nyiki mara loko ku ve a yi kona va nga va ngeteleli va ta va ngetelela nkarhi lowu va nga ta va va ri na yona va ta ngetelela hi ku swa fana van'wana a va tirhi nchumu va tshama va ri mahungwini minkarhi hinkwayo i leonard ma adabo kuthatela ama-driving ejoni ne yes ngifikeni ema-mail plaza nikhani uya more than an hour um west matalexi west part yako ku tirha gate yin'we yo gonya mositwesesi um ku gonya mi vula ku ya limpopo

a ni mi hembele bosa ti ri timbirhi ka ni ni voni transcopa na mi ti tsala swilo sweswo ka u khipa left xi le ka right e eh, eh, va xi cincacinca va xi cincacinca last to end na va susi bodo liya ke eh na tsundzuka na mina ndzhaka vhiki leri nga henda hi wa vunharhu a ni kha ni famba kwalano swi ka swi ndlisa sweswi loko ndzeni a hlangana ngoveni a soxa ngove mara hambi swi ri tani ta ku yini swi ta lungha boti wa mina mani eh, ta va landza va r t m c hi twa ku xiphiqo xi nga lulamisiwa njhani ku ya mahlweni na ko loko ku ri ku va ha tirhisa xitafu xintsongo hikokwalaho ka yini xi nga ngeteriwi hi ku se swi tikomba ku ya hala na hala ka vanhu ku ka ku ya ku tlakuka hi ndlela yaleyo no ni khensile ni mi twile buti wa mina mi te na mhaka yin'wana yi na nkoka na yoho yaleyo kambe um na swi twisisa ku hi le ku languteni ngopfu ka timhaka ta vatirhela mfumo kambe yi na yi na yi na nkoka swinene e yi na nkoka swinene

o batirela mfumo eh. okay hayi mina lexi ni nge va cheleli though a ni a ni mutirhela mfumo full time mara eh ni nge ni ni ni teka hi ndlela leyi khalanga ku na leswi mfumo swi vulaka na ti-opposition party va nge ve ri vatirhela mfumo va tele ngopfu ani eh, and impela va nga va va tele more than one point three million va nga va nkarhi wun'wani va hlayile mara maybe a hi fane hi sungule laha ka ku um leswi mfumo a wu te na proposal ya ku vanhu a va volunteer lava lavaka ku ya ku wiseni ngopfungopfu lava nga na ma-fifty five years ku ya ehenhla eh va nga luzi ti-benefit ingaku mfumo wu tile na that proposal a ku ri ku ringeta ku kola ku lunghisa la ku nga onheka i nga si hlengeleta nchumu homu hi mpela n'wana a ya xikolweni eh, hi swo ni vulaka swona ni nge problem i ku na loko vanhu va ri na ma-fifty five na ma-sixty va va va ha ri na na vutihlamuleri hikuva ni vanhu vo tala va le ku tirheni na yi twisisa a no ho ta na yona ku khalanga lexi hluphaka i ku va nga va va hlayile mara ku na lava va fane va ya ku wiseni mm. lava nga na vo sixty years va sixty three van'wani va ha fositela ku loko wo languta ku lomaya ka va public works swa chavisa va va va khalabyana vakhegula lava nga hala na na ku tirha va ha swi koti vo omelela ku a rezi a hi holeni malembe a ma ha pfumeli kambe kambe kambe loko ku ri ku a va ha swi koti ku tirha mutholi i pfumala matimba njhani ya ku e-e wena e fa eh nawu nawu wa vasirhelela ni nawu wa mfumo wu ri munhu ya ku wisi na ri na sixty five a wu se cinci wa vuya ka sixty that's why mi vona vanhu va omelere lava va ri na va sixty three sixty four oh. va ha ri kona a wu se a wu se vula wa ha vulavula hi timhaka ta ma sixty five kumbexani muthera a fana u cincile a vula ku loko munhu a ri na va sixty years a nga huma Ku na vanhu vo tala lava a va fane va ya ku wiseni, lava a ku vuriwe ku a va ye ku wiseni va ta nyizela na lavantsanana. A yi le ku endlekeni ene ti-union a ti yi vulavula, a ti yi phuxi yaleyo ya ku fambani mi ya wisa, mi tirhile mi nga zi mi fela mitirhweni, ma swi vona. Se laha ka timhaka ta ku ta ku increase khalanga, mavonelo ya mina hi lama, mfumo yes wu nga va wu ri hava mali mara i ncini xi endlaka ku mfumo wu va wu ri hava mali? Mina swi ni khomisa tingana loko ni kuma ku year after year ka ti state owned enterprise vo escom vo sabc va mani mani mani va benel hinkwato hi nga ti hlaya hinkwato na va saa eh ti kuma ti kuma ti kuma e report ya auditors general yo komba ku mali yi tlangisiwile mm. yi le ka timasipala to talo mm. ku hava timasipala leti nga twa ku va ku ti kume unqualified eh, eh, eh, audit report which is a clean audit timali ti le ku ti-billions na ti-billions leti nga ku huhisiweni a hi fane mfumo loko wu ri serious hi ku saver mali ku hi ta kota ku hi va tingetelela na va tirhela mfumo hi sungula kwalaha ko saver mali hi ku a hi na mali hi swona mfumo wu hava mali mara mali yi tlhele ku tlangisiwile leswi swi endlaka ku ri swi tekela munhu ku amukela loko byela munhu ku a wu na mali mara i tlhela i tlangisa mali mm. ma swi tisa i vanhu vangani lava nga ku yiveli ka mfumo khalanga Na hina van'wana va hi tirhaka mfumo lava tirhaka mfumo va tirhela mfumo va nga va ri ku yiveleni mfumo va kha va ku a va le ku yiveleni i vanhu vangani va ta ku va ta printa ti-cv entirhweni va ndla va va va va printa hi maphepha ya ya ya, ya government Aish. va va va swi va teka nga ku ti-benefits ta vona Mm. i vanhu vangani lava foyinaka hi tifoyini ti le ntirhweni va nga hakeli i vanhu vangani lava chelaka tipetrol ka timovha ta mfumo va yisa tigrosara a kaya phela mali yaliya hinkwayo i ya i ya government loko u twa vanhu va ku loko u tirhela government government a hi munhu mali ya hela mukhalanga se na yena a ya discipline khalanga ku hava kusuka ka lava tirhaka hansi ku ya fika ka lava nga henhla ku ya fika ka tiministers mali yo hela vanhu va yi langutile se a swi nga olovi ene ka increase khalanga a ku increase salary ntsena mi increase na ti-benefits ta medical aid mfumo wu fanele u increase na tona teto eh, mfumo wu fanele u increase na ti-housing allowance ti tele ti-benefits leti mfumo wu fanele that's why sweswiwani mfumo a wu ku loko a swi endleka vanhu va compromise tin'wani ti-benefit ti nga increasiwi mara ti-union a ti pfumeli ene mina na swi twisise mi nga ni mi byelaka ti-private sector laha hi tirhaka kona khalanga hina van'wani hi nga va ri na va close to five years a hi tshame kuma increase mara medical aid wa ya increase lexi humelelaka i ku i ta tlhela i i ta tirha i tirhela medical aid i famba na zero cent a kaya mhaka ku a ni medical aid every year wa teka two thousand mm. mara wa wu kumi increase mm. so salary yi va yi kha yi dyeka hi leswi nga ta humelelaka ka vatirhela mfumo ku salary yi ta va yi kha yi dyeka hi medical aid every year mara ku nga kumeki increase so the, the government yi ngo va yi compromise laha yi nga ta kota kona na na to ti-union a ti timbirhi loko ku ri ku mfumo wu ri swo swi vitana five percent va nga vuli ku xikolokolo nguvu ya tito ra iv ten percent a swi twisisa ku swilo swi le ku durheni mara van'wani khalanga na ti-private company van'wani leswi ka food government ya antswa ku na job security ka private company va ku byela ku you take it or you leave it loko nga yi lavi salary yale i nga swi lava ku swi twisisa ku hava increase famba tshama kaya se leswi va va va tirhela mfumo va nga ku hlangani na swona no vula ku swa antswa compare ka leswi vanhu va tirhaka ti-private company va hlanganaka na swona hi ku laya na union a yi kona hi marito man'wani mingisero wa mina mi vula ku um eh, hi na n'we mi tlhelela kwalaya ka njiha yi fani na miroho e a ni ringeta ku hlamuseta ku ri um a hi ri kona hinkwenu loko the past ten years vanhu va kha va huwisa timali a hi vulavulangi nchumu na union na ti-union a ti vulavulangi nchumu mali yi kha yi yiviwa ti-billions ti kha ti yiviwa hinkwaswo munhu a ku a ku yiviwa mali ya mina ku yiviwa mali ya mfumo se ku va khongotela vatirhela mfumo i ku ni nge vuli ni ku va nga va nga increaseriwi ni ta va ni ri ni ni nga vulavuli swona mina na swi tsakela ku mali a yi ngeteleriwi ku ma swilo swi le ku durheni vana va le ku ya swikolweni vanhu va na tibond vanhu va na kambe kambe a mi sungula a swi sunguli hi vona hi swona vulaka swona va koho vanhu lava nga tirha va nga ma tirha malembe manharhu mune va nga ngeteriwangiku mali hi leswi ni vulaka swona nge na hina kwala ka private company hina va five years a yi tshama hi ngeteriwa mara ni vulaka ni nge lexi xi xi endlaka ku halaya ka mfumo swi nga olovi khalanga i timhaka ta ku mali va va va kha va yi vona ku yi va yi kha yi huwisiwa hi ndlela yihi se kumbexana hala ka ti-private company swi va swi ri leswo swa ku va fika va mi komba ku ri hi tirhise swo um mali a yi nghenangi ma yi vona a ku na mali leyi nga nghena mhm. and a ku na mali leyi nga yi huhwisa se swi swi mi thovanyana na timbili ku ri mara ko va hava se the challenge ka government i ku mali va mi kha mi yi vona mi kha mi yi mhm. tla yi mi vona yi kha yi tlangisiwa ti-billions ti kha ti tlangisiwa ti-project langutani mapatu lama ndliwaka hi vuntshwa tanihileswi muyingiseri un'wana a nga a nga vulavula khalaka mapatu hinkwawo lama nga ndliwa mo tala manzo ma vona lera ro suka loko i suka laha muketsi loko ya hala ka hina hala ni nga ta ka ni nga ku vuli eh, re eh, alo sitoko swi ta fika
yo yo mingisi ro mina nkesini so nkesini etaze yi poxa mani a swi sukuli hi vona vatirhela mfumo mani Xikongomelo a hi ndhuma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika wa vulavula. Mali yi yive ngopfu, mfumo wa ha ri hava mali, a hi joke. Maladministration and corruption has killed our country. Ka ha ri mpundzu, swo tala eh, swo vava swa ha tata na mibyela. Sweswi eh, va rilela increase, minduku va ta rilela ku salary a yi nghenangi.

pet mathevula i n'wana ri swimato jima xitlhango wa xingiritana wa xichachana makunela wa ndandadzi Eh, hi- hina hi va nyimba ya ka mafanele famba na tinyiko morgan xivambo hi ku tisela nakona ku afrika wa vula ai ti leswi mi nge le ku seketeriseni swona nongonoko lowu mina mina se swa ni chavisa eya se se swa ni chavisa A- a- a ni swi tivi ku ni mi khensisa ku yini mara mara leswi ni yi seketerisaka swona se swa chavisa A- ene a ni vuli ku mi tshika ni hayi koo e a a ni vuli ku mi tshika mi a- mi- leswi mi yi seketerisaka swona hayi kona ka hayi ko Xikwe- xikwembu a xi mi endli tintswalo leswaku ni le ku languteni xilo xa hi amukelaka hi xona ti-voice notes na swi tiva ku mintsero wa mina u nga va u khunguvanyeka siku rin'wana ku mi ni rhumerile voice note mara a yi le ku tlangweni i ntiyiso and ene a wu ka hi nga lava ku yi tlanga mingisero wa mehe a wu ka hi nga lava ku yi tlanga hileswaku a a ti ey ti ti ti tele mani ti te ene ene hi ri a swi koteki ku hi nga ku a ku rhumeli vanhu va ntlhanu a swi koteki twana loyi good part um me ni la ta khomenta ka mhaka leya ya vatirhela mfumo vanhu lawana va ngeteleriwi mali why ni vulavula tani loko va ya ntirhweni va siye vatirhi a kaya loko va siye vatirhi a vatirhi a kaya Na yena ha yi kumi increase i ta ku byela ku ri ni nge ku nyiki increase na mina ntirhweni va nga ni nyiki increase i hleketa ku ri ni yi kuma kwini i tirha three years bot phethe i tirha mm, three years to four years i hola two thousand rhanda hala tlhelo wa khandziya hala tlhelo i mhani a kaya a ku na nchumu va langutise wena i ti-society swilo hinkwaswo leswiwani va langutise hina vana a kaya hi two thousand rhanda i endla yini hi two thousand rhanda bot phethe a va ngeteleriwi vatirha-mfumo lava na hina hi kota ku ngeteleriwa i xikalavito la pitori na cancer botbet
hi sweswo vingisi rumukela lolin fm makomalela ni teri leswi mi hi seketerisaka swona hi khona a leswi mi hi seketerisaka swona hi yena ni mahlweni mi endla tani tatana wilson mkhalo va vukosi um va vuhosi eh hayi vukosi ne vukosi mbera bya dzudzeka se i vuhosi eh hi vo va lava ku hi nyika xifaniso xa ku kahle kahle um vo hi vo hosinkulu ku endleka yini kahle kahle va hi pfuna ku endla leswaku hi ta kota ku swi twisisa ku ku endleka yini laha um hi ta kota ku twa ku na hina loko hi lava ku hoxa xandla hi hoxa njhani xandla um swi ta hi pfuna ku hi kota ku swi tiva ku hi yisa ku yini mahlweni tanihi rixaka vayimeku lowu nga ni na vona la layinini lani bula na vona ndzaka lexi Nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula. Na Khalanga Pat Mathebula. swa tsoma yingisela munghana lon fm makomba ndlela yi khome yin'we timhaka ku bile awara yan'we um ka nhlekana siku ra namuntlha tanihi sweswi hi nga ku byela ku ri timhaka leti ta um ku langutisa timhaka ta vuhosinkulu um eka rixaka rero swi tikomba swa ha ya emahlweni ta tsundzuka ku hi tshame hi vitana dokodela mandla mathevula va ta va ta bula na wena kwala ka xitichi lexi va vulavula hi timhaka ta vuhosi eh, nkulu hi ndlela yeleyo va kombisana ku swi fike kwihi ku ya hi xinawu ku endleke yini eh, hi ndlela yeleyo kambe ke ma ni amukela eh, tatana eh, risimati mkhari hi twa ku vo va ri yini kahlekahle eka mhaka leyi hi bulaka hi yona swi fika kwihi ku swi tikomba ongeti eh, ku na ku na xiboho xa khoto ya le henhla lexi xi nga sindzisa leswaku ku fanele ku fambiwa hi ndlela yin'wana ta tsundzuka ku hi tshame hi bula na vona kwala va vulavula hi timhaka totoleto se kumbexana a hi tlheleli nyana ndzhaku hi va amukela ivi va hi hlamusela hi, hi, hi xiboho xa khoto ivi va hi byela ku se ku endleka yini ka nkarhi lowu hi nga ka wona um eh, tatani mukharhi nhlekani mi amukeleli ka munghana lona n f m inhlekani khalanga inhlekani vayingiseri va munghana lonene ka ka ka tin'hweti loko ni nga hoxisi leti nga hundza hi tshame hi bula ku langutiwe ka timhaka ta ku ku hume um xiboho xa le court kumbexana hi sunguleni kwalani tatani mukharhi ku xiboho lexi le court lexi xi hume endzhaku ka loko ku endleke yini
inkomu khalanga ni vayingiseri va munghana lonene hi twenty ten hi ti thirty one ta august ndyangu wa vukosi wa ka Mkhari va rhangise mina risima tivuso Mkhari hi ve hi koxa vuhosinkulu bya rixaka ra Vatsonga hinkwavo a Afrika Dzonga xikoxo xa hina xi ve xi ya yingiseriwa hi ti 30 ta July 2013 a Giyani laha khomixini yi nga teka malembe yo ringana ntlhanu ku va ya teka xiboho xo alana na ku va va hi nyiketa vuhosinkulu tanihi tanihiloko hi rixaka ra vatsonga laha va nga kombisa leswaku i ntiyiso leswaku vuhosinkulu byi kona endlwini ya ka mukharhi kambe a byi ri eMozambique lava khomixini va ya mahlweni va kombisa leswaku vatsonga lava nga kona laha Afrika-Dzonga hinkwavo ka vona i vahlampfa lava va nga huma va ri eMozambique va ta haleno that's why va arile leswaku ku va na hosinkulu. Ivi loko hi langute matimu hi swi vona leswaku xiboho xa khomixini a xi tshamangi kahle, a hi ntiyiso leswaku Vatsonga hinkwavo lava nga laha Afrika-Dzonga i vahlampfa. Hi loko hi twenty sixteen hi teka president, khomixini xikan'we na minister wa traditional affairs, hi va yisa a khoto a pitori loko hi va yisa le a khoto a pitori a hi yise timhaka to ringana tinharhu yo sungula hi ve hi kombisa leswaku vakhomishinara lava a va yingisela mhaka leya vuhosinkulu bya rixaka ra vatsonga byi kha byi suka endlwini ya ka mukharhi leyi nga rhangeriwa mahlweni hi mina a va kotangi ku va va fambisa mhaka leyi ku ya hi milawu yo fambisa mahungu ya kosi ya xintu ya Xitsonga. Xa vumbirhi, tikhomixinara leti a ti ri kona i vanhu lava vo ka va nga tiveki nchumu hi matimu ya Vatsonga. Xa vunharhu, hi ya ku ka huvonkulu ya milawu eh a hi ta kombela swinene leswaku eh xikoxo xa ka mukharhi xi ya xi ya yingiseriwa hi vintshwa hi vanhu lava va nga na ntokoto loko swi ta ka mahungu ya matimu ya vatsonga hi kombisa leswaku a hi ta tsakela ku ri ku va na munhu loyi a tivaka matimu ku va na munhu loyi a tivaku mafambiselo ya nawu wa vikosi ku tlhe ku va na xidyondzeki xa nawu so khoto yi ve yi yima na hina leswaku ntirho wa khomixini a wu homboloke ku tlula na mpimo hi ti 21 ta september 2020 khoto yi ve yi humesa xiboho leswaku hi winile review application laha va nga lerisa minister leswaku a thole vanhu lava vanharhu lava vanhu va kona va ve va thoriwa hi ti 25 ta January 2021 va ta yisa va ta heta ntirho wa vona hi ti 25 ta July lembe rhori laha va nga sungula na ntirho wa vona wu va wa lavisisa leswaku i ntiyiso leswaku vihosi nkulu ka rixaka ra Vatsonga byi konake ku fika sweswi laha hi nga kona hi hlangane na vanhu va ad hoc panel hi ti seven ta april laha a ku ri na mahungu ya ku va va lavisisa timhaka tin'wana na tin'wana ntirho wa kona a wu endleriwe a pulukwana sweswiwa ka vhiki leri taka hi ti eleven ku ta va ku ri na public hearing leyi nga ta khomeriwa a giyani laya amupani ka masipala vanhu hinkwavo va vatsonga tihosi tihosana vaakatiko mitlawa ya vatsonga ha yi rhamba tanihi ndyangu leswaku va ta va ta hi seketela ka ku va na hina vo tanihi rixaka ku va na hosinkulu leswaku hi ta vuyisa xindzhuti xa rixaka lero xiximeka ra Vatsonga hi lomu hi nga kona in short eh, khalanga na na vayingiseri mhm eka xikoxo xa vuhosinkulu eyi
nhlokomhaka leyi ya tika leyi ku tirhana na yona ngopfungopfu loko hi languta leswaku yi na vanhu vo tala lava va taku na matlhelo yo hambanahambana na matlhelo yo tala hi ndlela yaleyo kambe a ni lava ku kamba ka n'wina loko ni nga ni mi twa laha ku na rito rin'wana a mi zanga mi ri hoxa na kan'we eh nama a ni lava ku ri hoxa kambe a ni lava ku ta mi vutisa ku lava va nga rhambiwa mi nga va hlaya laha eh va ta va ta kuma xirhambo kun'wani kumbe loko va va kha va mi twa sweswi va ya ka mintshamo leyi kumbe ka ntshamo lowu
inkomu khalanga na vayingiseri ad hoc panel yi ta rhamba tihosi na mitlawa yin'wana na yin'wana ya leyi va yi tivaka na hina tanihi ndyangu ku na ku na tihosi hambi ku ri tihosana na vaakatiko lava hi nga kota ku va hi va fikelela hi nga va rhamba manje lavan'wana hi nga tsandzeka ku va hi va fikelela loko va kha va hi twa kwalomu va nga kona a va swi teki va swi amukela leswaku ndyangu wa ka mukharhi wa va rhamba leswaku va ta va ta hi seketela kusukela hi ti-levene ku ya fika hi ti-fourteen ta n'hweti yaleyi hi nga ka yona hi ta va hi ri laya giyani hi karhi hi lwela leswaku vihosinkulu lebyi a byi ri kona endlwini ya ka mukharhi leyi nga rhangeriwa emahlweni hi njhakanjhaka byi vuya lomu a byi ri kona
loko mi vulavula hi hi vuhosinkulu bya eh bya bya bya ka mukhara lebyi nga rhangeriwa hi njhakanjhaka byi i vuhosinkulu byi katsaku mimfumo xivongo yihi
kalanga munhu loyi a nga mutsonga loyi a tshamaka Afrika Dzonga khale ka khaleni a ku ri na hosi nkulu ya rixaka leri and hosi nkulu ya kona a ku ri varhangeri va ndyangu wa ka Mkhari mhm. so hi mavito man'wana tihosi leti hi nga na tona ta Vatsonga i tihosi leti hina hi tivaka leswaku a va rhangeriwa emahlweni hi hosinkulu yo huma endlwini ya ka mkhari oh, okay.
xa vumbirhi khalanga tihosi leti hi nga na tona hina tanihi rixaka i tihosi ta hina tanihi rixaka ra Vatsonga and va ta tshama va ri tihosi um aka mifumo swivongo ya vona na vanhu va vona kambe swi na nkoka leswaku loko ku ri na tihosi hi tlhe ya kuma na nseketelo leswaku yihosinkulu byi vuyiseriwa lomu a byi ri kona leswaku um rixaka leri va nga ri rhangela emahlweni na rona vo ri ta hlayiwa ka tinxaka tin'wana leti nga ta va ti ri na ndhuti ku fana na sweswi hina tani hi vakosi hi tinyungubyisa hi tihosi hinkwato leti hi nga na tona hi ku ntirho lowu va nga wundla ku sukisela loko valungu va dlaye vuhosinkulu bya tinxaka hinkwato i ntirho lowu hina tanihi ndyangu a hi nga ta wu kota loko a va nga ri kona hmm. ku va vona va ve kona va ndle leswaku ndhavuko wa xitsonga na ririmi ri tshama ra ha xiximiwa ene ri sirhelelekile

ni nga kombisa ni nga ti pfinyingi khalanga leswaku hina rixaka ra vatsonga hi fanele ku va hi ti xixima hi ti rhandza hi seketelana na ku seketela migingiriko hinkwayo ya rixaka ra vatsonga leswaku ririmi ra hina Na vana va hina va swi tiva leswaku vona i Vatsonga, va vulavula Xitsonga ene va ringana ni tinxaka leti hi nga na tona Afrika-Dzonga. So hi marito lama na ku ba mandla ni vuyelela leswaku a hi khomaneni hi va xilo xin'we, hi nga pfumeli na siku na rin'we laha valala va nga ta yi nghenelela va yi hambanisa hi rixaka a hi khomaneni
tatana risimati wilson mkhari kusuka ka vuhosi bya ka eh, njhakanjhaka ha khensa swinene ku va mi bule na yena kahlekano siku ra mutani themba ku na vhiki reriya ra siku ra vukhumen'we ku fika siku ra vukhume mune ha ta tlhe hi twa ku swi le ku fambeni njhani i vamani va nga koho i va- i vamani mi lavaka ku va va koho ku endla leswaku kumbexani hi nga fika makumu ka mhaka leyi um tanihi rixaka ku ya mahlweni kambe mi swi ri tani khensini nkarhi wa n'wena inkomu swinene a khensa hi sweswo mingisero mukana lone na fm um eh, i hungu leri um rin'wana leri a hi ku hi ku ndisela ro eka nhlekano siku ra namuntlha ni tiva na we na matitwelo a ni le ka xiyimo xa kahle ku a amukela matitwelo a ni tivi um kambe a ni tivi ku eh, ku nga va ku ri why kumbe imani swi tshika ni ta twa ya n'wina hi le ka 015 sale timinete ta ntlhanu ku va hi fika makumu ka nongonoko lowu kusuka kwalano eh DJ Matt ta va nghenile laha ku tisela nongonoko dzumba na mina kambe sweswi ni pfumelele ni kandziya laha nhlangano wa vuhaxi wa sabc wu ku khomele mahungu yo tsakisa chaneli yintshwa ya sabc Board na switichi hinkwaswo swa khume-nkaye swa SABC Radio swa kumeka eka Openview ku sukela hi ti 15 ta April 2021. Xitichi xa TV xa SABC Sports xi kumeka eka Channel 124 kasi Munghana Lonene FM yi kumeka eka Channel 622. Tiphine hi ku hlalela mintlangu eka SABC Sports. Tsundzuka leswaku swibokisana swa Open View swa kumeka eka mavhengele laya rhangaka emahlweni eAfrika-Dzonga. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Xiphiqo eka mhaka leyi ya ku gonyiseriwa muholo eka vatirhela mfumo Swi na xiphiqo hikwalaho ka ku van'wani va vatirhelamfumo va gonyiseriwile muholo. Va hambana njhani na lava sweswi va nga ri ku gonyiseriweni muholo? Example, va ka SARS va gonyiseriwile muholo, va ka masipala va gonyiseriwile muholo, va le a palamende va gonyiseriwile muholo, lavan'wani ke? Mi n'wi byela njhani dokodela ku wehe Yi nga gonyi mali ya wena. Thicara, Wena mali ya wena yi nge gonyi. Lavan'wana vona va nga vatirhela-mfumo va fanaka na vona. Why vona yi nga fane yi nga gonyi? Xiphiqo xi kwalano ende liya a yi nga rhevheziwi. A vo gonyisa ntsena hi mhaka ku hinkwenu ha yi vona ku ikhonomi ya tika. Va twanana hi tiphesente tintsongonyana to endlela ku na vo lavan'wana va kota ku xava.
o ku na lava yi nga gonya
xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka afrika wa vulavula
minjhani botpad na muhumelerisi leswi vatirhela mfumo va rilisaka swona va lavaka mali ya muholo loko a vo ririsa swona loko hi ye titliliniki loko hi ya va police station a va tirhisa swona futhi mi ni vona nga ku loko a ko wa mina mfumo a ni ta ku kusuka namuntlha n'wana n'wana i ta hola hi ku ya hi ku i tirhe vanhu vangani a va ta tirha vanhu valava a va tirhi a va hi pfuni hambi ya home affairs hambi ya kwihi swa fana mara sweswi vile ku ri leri nga increase yo ndla yini sweswi kusuka namuntlha loko a ku ri mina mfumo a ni vheni ku munhu i ta hamba a a hola hi ku ya hi ku i tirhe vanhu vangani hi siku
kun'wana va ku ha heta ka 50 ntsena ndlini van'wana va ku va ku heta ka 50 hi siku va ri vangani se va tirha vangani hi siku a no pfumela kumbe ku ala a no ta ai yane okay va tirhela mfumo ti vulavuleleni nhlekani
naswona boti njhani epfukeni minjhani boti ikona mina a ni nge ngheni yona ka leya muroho na tinjira

um ku fana na um nkulukumba zuma lava va tikombaku va kha va nyadza um mafambiselo ya ya swilo kumbe na xinawu xa xa tiko ra afrika dzonga hambi yi ri constitution hi yoxe hi va nineteen eighty five loko ti-political party ti beliweni ku kumeka ku va na eh, eh, eh, structure lexi vulaka udf it was a civil society organization even though it was in a political uh, sense mhaka ku a va nga ta ti humesela rivaleni hi ti-banks leti a ti ri kona ka nkarhi wolowo so ku a south africa hi nga fiki ka swilo leswi va ngo hi le ka a failed state swi vula ku munhu un'wana na un'wana i fanele a hlonipha nawu wa tiko the rule of law and then failure to comply with the rule of law ku fanele ku va na ti-sanctions leti nga ti fanela ku humelela ku ni ku mazoma va fane va kumeka va nyikiwa sanction leyi nga va fanela loko nkarhi wu fika ha yimele constitutional court hi mhaka ku mhaka leyi ni constitutional court cause he, he will never ever be bigger than the country hambiloko ku ri ke a nga va a ri na political power ya njhani he will never ever be bigger than the country and the constitution of the land so leswi vona ku swindeni eh, eh, auta na yona eh, ahmed kafrada foundation hi leswi hi swi seketelaka swinene vanhu hi ku angarhela va fanele va swi tiva ku aka south africa ku na nawu ena wu endleliwangi luyani luya u nga u nga n'wi khombi u fanele ku hi khomba hinkwenu a mi nga hi nga ve two weeks ku ri kumba loyi i fanele loko ku ri keni va ku sanction i fanele a tshama six months or whatever eh, eh, eh, mhm. period swi fanele swi va hi ndlela yaleyo so a ni la ku nghena hi engele yaleyo ka ka ka ntikano wa siku ra namuntlha hlayisakani bota wa mina va na siku lerinene ku dya ku engeta na n'wina kwaleyo a khensa sweswo mi yingisela munghana lona fm fambise sweswo eh, muyingiseri hi tlhelo ra ai a- a mi ri mina ni famba na mani mina ni huma so eh eh ni huma so ni be be ni amukela mjhani loyi ve nge va n'wi voni hi hala kusini eka hina eh hi hi ku hela ka vhiki eh wa wa vona vhen- ku na vhengele rin'wana ri nga hi laha ve ri le na e vhengele leri nga hi hala ri le gangeni so ku ndiwe na Eh. na sefda a hi xava kwalaya na swimbalo swa khisimusi Eh, ah, mi mi va kwala Oh, hi le kaya laha kasi kasi vuva kwini ku peta
mina mina ni ni kulele a light low okay a a a a a- a ntlhaveni light lomi vulala bush eh a ntl- a- a- a- a- a- Ntlhaveni. a ntlhaveni a Yeah. si Eh. a ka manghena purasini laha tlhelekele ka matshila eh. na le giyana
so i nge ri koti ya
so libeda leli libeda leri huma kwihi
se loko ri laha eh, hi le ka n'wini i area ya mina laha ni va ni kha ni ku ho eh. ho byi koho lahaya a hi ri ka bungeni a hi ri ka bungeni a hi photoli Ai. Eh, eh, va te bo- bo- Ndhawu ya n'wina. u- u vongila ku ta hi byela ku mahungu ya Ndhawu ya n'wina.
A hi byeli. Eh, se a ni lava ku twa ku hi khoveni ka dzumba na mina hayi namuntlha ni le- eh, namuntlha ni karhi lowu lamusa ntokonoko ni ni na kuma nkulukumba n'wanyana um hi journalist tsale na buku loyi a nga vula ku i ya ya tshama hansi a vulavula ni- na lava va ku tsalela ti-president speech lava va vona i va a lemuka leswaku ku na xilogeni xo karhi a swi fanele xi tirhisiwe hi president jacob zuma so a nga ha za nga xi tirhisa eh. se xi tirhisa hi hi president Cyril Ramaphosa eh, leswi hi nga na eh, swona futhi ka ta twa hi xona mani mina ni huma so